Ym Mhen y Graig ges i fy ngeni. Roeddwn i'n byw ar Til y Celyn, yn y bloc ola ar waelod y bryn, ychydig islaw na'r clwb rygbi. Roedd yn tŷ ni yn syth ar draws yr hewl i'r hen bwll glor Nevel, ond roedd hynny wedi cau y blwyddyn i mi gael fy ngeni. Un o fy atgofion cyntaf fel bachgen oedd mynd i sefyll mewn torf rhyw fore Sul i wylio'r simnai uchel y pwll glo, yr hen bwll glo, yn cael ei chwythu i fyny a'i dymchwel. Prynwyd ein tŷ ni yn Newydd Sbon gan fy nhad cu, Thomas John, yn 1903 am dri chan punt. Fe oedd y gof ym Mhwllglôr Nefel. Wedyn, yn y saithdegau, 1970, gyda chymorth grant gan y Llywodraeth, fe benderfynodd Mam a Dad i foderneiddiwr tŷ. Cael gwared o'r hen lleoedd tân, y covings a'r hen skirting boards, central heating yn lle y tanau glo agored, a'r tecs ar y nenfwd. Cafodd y gegin gefn, ein lolfa glyd ni, a'i throi'n kitchenette modern. ac yn lle'r bathroom, y scullery a'r tŷ bach, tu fas, adeiladwyd estyniad yn bwrpasol ar gyfer stafell molchi, twb, sinc a toilet a phopeth yn macho. Posh iawn. Y wal rhwng y parlwr a'r ystafell ganol, fe gas hynny ei bwrw drwodd, a phâr o ddrysiau gwydr rhwng y ddau. Tra yr oeddwn i mi ffwrdd ar ein gwyliau, fe osododd yr adeiladwyr wydr gyda patrymau tiwlip ar y drysiau. ffasiynol iawn. Roedd y tulips ar un drws yn wynebu waered, ond roedd yn rhy hwyr i wneud unrhyw beth am hynny erbyn i ni gyrraedd adre, felly ro'n nhw'n aros fel na am flynyddoedd. Dim ond y cwtsh dan stâdd ar ôl, fel atgof o ba mor hen ffasiwn oedd popeth cyn hynny. Un fore Sadwrn cyn i'r holl waith adeiladu ddechrau, oedd Dad a Minna wedi mynd i fyny i'r atig er mwyn mesur eu maint hi, ar gyfer y Loft Insulation Grant roedd y Llywodraeth yn cynnig. Doedd neb wedi bod lan fyna ers blynyddoedd, ers degawdau am wn i. Fi oedd yn mynd yn gynta, yn dringo'r step ladder a phigo fy mhen i'r gofod tywyll o dan y to. Roeddwn ni wedi dod â tortsh gyda ni. Beth weles i yng ngoleuni'r tortsh, wel oedd hynny'n agoriad llygad. Reit ar draws llawr yr ateg, o un wal i'r llall, yn gorwedd yno rhwng pob trawst, yn ddyfnach na llaw dyn, roedd na ffurf o insulation berffaith dda yno'n barod. Roedd hi'n ddu. Roedd hi fel powdr. Beth oedd e? Llwch glo. Roedd yn tŷ ni, chi'n gweld, llai na hanner canllath i ffwrdd o'r siafft upcast yr hen bwll glo. Roedd llwch o'r pwll wedi bod yn setlo yno, dan y to, byth ers i'r tŷ gael ei adeiladu. Nawr, dychmygwch chi, Mam yn ceisio cadw'r dillad yn lân, rhoi nhw mas i sychu, cadw'r tŷ yn lân, bob dydd, mewn awyrgyrch fel 'na. Dychmygwch chi weithio o dan y ddaear. Dyna oedd pris glo, y pris go iawn. Llwch. Llwch ym mhob man yn y tŷ. Llwch ar ddillad, llwch ar groen. Llwch yn ysgyfaint y glowyr. Llwch i lwch roedden nhw'n mynd, gymaint ohonyn nhw. Cawson ni ddim insulation gan y Llywodraeth wedi hynny, wrth gwrs. Doedd dim pwynt, nag oedd? Roedd y cyfan yn hollol draft-proof fel yr oedd e yn barod. Roedd y llwch glo wedi setlo ym mhob twll. Cofiwch, tasa ti wedi mynd ar dân, Os ych chi wedi gallu cynhesu eich dwylo ym Mlaen Rhondda.